tinokugamuchirai panguva yemanheru ano eh, muwednesday service yedu muroma simba ose akuitirei zvakanaka kupfuudze mberi rege panguva ino tisvike patinongowana kanguva kadiki diki kokurumbidza mwari kokunyengetera ngopinda muworship Kungotenda Mwari nezvaari kuku- zvaari kukuitira nokuchengetedza kwaari kukuita tangoti pauri ipapo chingowana nguva yekutenda mwari chingonyengetera pamberi pamwari chingonyengetera pamberi pamwari worship him worship him worship him worship him rasanda mahato sheka mahazekiyadabaja

Tinokutenda mweya mutsvene, tinokutenda gwayana raMwari. Nyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Tinosimudzira zita renyu pangovaneri ano. Tinokuvongai mutsvene waMwari, tinokutendai gwayana raMwari. Imi zvoshamisa muchinda worugare. Tinotenda nechengetedzo yenyu yakurisa mukati meupenyu hwedu. tinotaura kavari anointi yamuse mukati moupenyu wedu nezita rajesu kirisitu venazareta We thank you, the Holy Ghost. We thank you, the Holy Ghost. Worship Him, worship Him, worship Him, worship Him. Pauri papa murumbidze, murumbidze, murumbidze, murumbidze, munamate, munamate nezita raJesu, munamate nezita raJesu. Pray in tongues, pray in tongues, pray in tongues, pray in tongues. Worship him, worship him, worship him. Ngarumbidzo Jesu, ngapuwe mbiri Jesu. Iye akafanira nokurumbidzwa. Iye akafanirwa nokunamatwa. Name above all names. Father, we give you glory and honor to Almighty God. We magnify Almighty God. We praise your name, Almighty God. We worship you, Jesus. We worship you, King of Kings.

I release the power of the Holy Ghost. Marato sokomahati kianda rabasha. Repapasha ndosa taba. Ari kunjwa shokere maya muchene. Nga pore so nga sunungure. Valo rwara ga vapore. Vaka sumba ga vasunungure. Nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. Tunokuhonga ya muchene. Tunokutenda kwa ya naramari. Mazita kirisi tume Nazareta. Yes. Mazita mweya mutsvene muzita raJesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Chingotenda Mwari pauri papo. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Tira kutenda Mwari zvakare neservice ino yeWednesday. Eh, wamuri kuona waitwa prophet Ewo Chiyangwa vari kushumira pakati penyu mwari wamasimba ose akuitirei zvakanaka kupfuudze mberi ndinotenda pamwe manhere ano kuti nyasha dzamwari dziri kuburikira mumba mauri panzvimbo yauri kunyange uri chidhiraivha nyasha dzamwari ngadzikufukidzire kuzodza kwamwari ngakukufukidzire nezita rajesu haleluya regai pamwe manhere ano titende mwari wamasimba ose Tidegai titaure chichiti tichange tichiita live stream iyoyi every wednesday 7 o'clock nesunday zvakare 10 o'clock tinga tiri palive stream pafacebook mwari wamasimba ose vachititera zvakanaka regai tisvike patinopinda mushoko ramwari kana uri nemunhu ari pedyo unochimbomukwazisa kuti wakutoitirwa zvakanaka najesu mukwaziso umuti wakutoitirwa zvakanaka najesu haleluya haleluya haleluya ndinotenda nenyasha ndinotenda nenyasha dzatiri kuona haleluya tauti tiende mubhuku yajohn

did not comprehend it rechishona rinoti chiedza chakavhenekera murima asi rima harina kukunda chiedza mwari wamasimba ose varopafadzwe kuverenga kweshoko ravo pamwe manhero ano ndoda kusumira pamusoro weshoko unoti the power of light mm. the power of light mm. the power of light ndoda kuti uri ipapo anochikwanisa kutaura mazwi aya Taura mazwi aya uchirevesa zvichibva pauri, zvichibva pamwoyo pakadzika dzika pamwoyo wako. Iti the power of light, the power of light, the power of light. Ndinotenda shoko raMwari rataverengesa pano. Bhaibheri shoko raMwari ati chiedza chakavhenekera murima, asi rima harina kukunda chiedza. Zvoreva kuti hakuna pachakundwa rima nechiedza. zvoreva kuti pane chiedza rima hariwanikwe ipapo ndakutaura pamusoro pesimba rechiedza the power of light now johana kuinujusa mumwe murume watinofanirwa tose kuti tinamate kwaari anonzi iye ishe jesu kristu wenazareta ndopaari kutaura pano kuti chiedza chakavhenekera murima asi rima harina kukunda chiedza ndakutaura mukati moupenyu pakwamanheri ano kuti ungave uri panguva yakaoma sei panguva yaura hubune vanoda kutaura kuti pazuva ranhasi pane chiedza chatauya nacho chiedza icho chakavhendekera pauri kunyange vanhu vataura mashoko akaoma sei unowanikwa uchibuda ipapo chiedza chakavhenekera murima asi rima harina kukunda chiedza zvoreva kuti rima harimbofa rakakunda chiedza rima harimbofa rakakunda vana vamwari haleluya ndakutenda mwari panguva ino ndakuti mumwe munhu anzwisise zvandiri kutaura pano ndakupa illustration ndakupa mufananidzo Ndakuti uone pano, ndoda kuti uone kuti kana rima rakavapo chiedza pachinouya pano zvinoonekwa ipapo. Ndoda kusvika panguva yokupa illustration, ndoda kuti dzime malaitsi ari panapa. Malaitsi paari kudzima iwe ramba uripo ipapo. usafunga kuti tavhara service ndwamboti ndikuopa illustration iri pano uri kuona kuti ndaamurima hausi kundiona asi ndiripo zvoreva kuti upenyu hwangu hwavharwa nerima hauzokwanisa kundiona ndozvinoitika muupenyu hwako kana upenyu hwako hwakavharwa nerima vanhu havakwanise kukuona kana destiny yako yakavharwa nerima vanhu havakwanise kukuona iwo haukwanise kuona destiny yako nokuti yakafukidzirwa nerima haleluya haleluya but bhaibheri shoko ramwari ndopariri kutaura kuti chiedza chakavhenekera murima asi rima harina kukunda chiedza chiona iko zvino chiedza chaakuvheneka now chiedza chavheneka rima ratiza ndakudhikleya pazuva ranhasi kuti chiedza pachiri kuvheneka muupenyu hwako rima rakukomberedza riri kutiza nezita rajesu the power of light zvoreva kuti simba rechiedza riri kuti kana ravheneka pauri zvakavharwa murima zvinobuda pachena ndinotaura pange manheri ano mukati meupenyu hwako kuti destiny yako yakavharwa nerima chiedza pachiri kuya ngaivhurike destiny yako ah, bhizinesi rako rakavharwa murima chiedza pachiri kuuya ah, bhizinesi rako ngarivhurike Vana vako vakavharwa murima, chiedza pachiri kuuya. Vana vako ngavabve murima vaone chiedza. The power of light. Yeah. Chiedza chakavhenekera murima, asi rima harina kukunda chiedza. ndinodeclare pazuva ranhasi mukati moupenyu hwako kuti hakuna riba richakukunda hakuna riba richarwa newe rakabudirira hakuna muvengi acharwa newe akabudirira takaenda patheme scripture yedu ikuna mapisarema chapter 23 pavhesa 5 bhaibheri rinoti unondigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vangu anondigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vangu zvoreva kuti handidi ndiri kugadzira tafura asi jehovha asi laiti ndo rinogadzira ndo rinogadzira tafura pamberi pavavengi vako handiwo unogadzira tafura asi ishe jesu kristu ndiye anokugadzira tafura pamberi pavadzivisi vako laiti ndo rinovheneka kana ravheneka laiti rokugadzira tafura pamberi pavadzivisi vako zvoreva kuti zvotiratidza kuti pane matafura maviri pane tafura yechiedza pane tafura yerima zvoreva kuti kana usiri patafura yechiedza uri patafura yerima kana iri tafura yechiedza ndoyatiri kudeclare mugore rino ra 2020 kuti the year of overflow ndinoprofita mulife yako kuti enda patafura yechiedza kana waenda patafura yechiedza kana wanga uchirwara unopora nemhaka yeye chiedza chinouyisa kuporesa mauri my god my god wakaenda pana john chapter 8 pavhesa 12 inoti i am the light of the world ndijesu ari kutaura i am the, the light of the world ndiri chiedza chenyika zvoreva kuti jesu ndiye chiedza chedu ndiye unotigadzirira tafura pamberi pavadzivisi vedu now ndataura kuti pane matafura maviri pane tafura yerima pane tafura yechiedza now tafura yerima ndo tafura yasatani inogadzirwa nemadhimoni vatsochiona kuti wakarara unorota uchidyiswa uri patafura wamuka usiku ah, unonzwa kudumbu mako makurwadza unonzwa zvimwe zvinhu zvaakuitika nemhaka yeye wanga uri patafura yerima wanga uri patafura yasatani but pazuva ranhasi i decree and declare kuti hakuna tafura yerima yauchagara pairi hakuna tafura yerima ichabata life yako nezita rajesu the power of light
vamwe venyiko zvetichitaura kudai so unonyatsonzwa kuti usiku wapera wakatorota uchidya wakatorota uchidyiswa pamwe vamwe venyu munorata munorota muri pamapati muri neshamwari dzenyu muchidya wakaona uri patafura uchirota uchidya itafura yerima itafura yasatani ndanabikirwa inini ndaguta ndarara ndaguta ndorota ndichidya zvakare zviri kudongorege taura bedzi kuti iyi itafura yasatani ndinodikleya pazuva ranhasi kuti kana wangava uchirara uchidyiswa usiku kubva pasevhisi ino ichipera hakuna tafura yasatani yauchadya hakuna chikafu chasatani chauchadya nezita rajesu kupera kwesevhisi ino kana wanga wadyisa usiku kana wanga wakadyisa usiku zvawakadya madhimoni wakadyisa uri kuarutsa nezita rajesu anoti i am the light of the world he who follows me shall not walk in darkness uyo anonditevera haambofi akafamba murima uyo unotevera jesu uyo unotevera chiedza haafe akafamba murima zvoreva kuti wakaendapa wakatevera jesu wakagamuchira jesu wakava najesu mukati meupenyu hwako hakuna tafura yemuvengi ichabudirira mukati meupenyu hwako nhasi kuti pane tafura yakanaka yatinogadzirwa nechiedza pane tafura yakanaka yatinogadzirirwa najesu iyoyo ndiyo tafura yakanaka amenoe haleluya ndakutenda mwari panguva ino wakaenda zvakare pana matthew chapter 5 Matthew chapter 5 verse 14 inoti you are the light of the world you are the light of the world you are the light of the world zvora kuti iwewe pauri ipapo uri chiedza chenyika zvoreva kuti vanhu vakakutarisa vanofanira kuona chiedza pauri vanhu vakakutarisa vanofanira kuona jesu mauri ungave uri pabasa ungave uchifamba vanhu ngavaone chiedza pauri vanhu ngavaone laiti pauri ndakudeclare pazuva ranhasi kuti hakuna rima richarwa neurakabudirira hakuna masatanisi akarwa neacharwa newakabudirira hakuna nganga dzicharwa nero dzakabudirira kunyange vakatora pikicha yako vakaenda naye kun'anga vakataura kuti ndiye munhu anoda kubaya oda kuti afe zvakutaura pazuva ranhasi kuti hakuna zvavanoita uri mwana wechiedza bhaibhiri shoko ramwari rinoti ari matiri mukuri kupfuura ari munyika ndati chiedza chiri mauri chikuru kupfuura n'anga chiedza chiri mauri chikuru kupfuura masatanisi chiedza chiri mauri chikuru kuura varoi the power of light ndinoporofita chiedza ichi ngachivhenekere vana vako vakanzi havagone kuchikoro vakanzi vari kufoira fom four vakanzi vari kufoira fom six akanzi ari kufoira kuyunivhesiti ndinoporofita pange manera chiedza pamusoro pevana vako ndinoprofita chiedza mukati mevana vako ndinoprofita chiedza ndinoti vana vako vachienda kure ndati zvawakatanga hakuna zvichavira pasi zvawakatanga hakuna zvichabatwa nerima the devil is a liar basa rasatan ndorokuuyisa rima kuti rivhare destiny yako vanhu ndinotenda panguva ino kuti chiedza chine simba chiedza chakavhenekera murima asi rima harina kukunda chiedza ndakuti unzwisise panga manhero ano kuti pose paunofamba Ziva kuti uri chiedza pose paunogara. Ziva kuti uri chiedza kunyange vanhu vakakurasa, kunyange vanhu vakakuzvidza, kunyange wakati uri nherera, but iva nherera ine chiedza yakazara nechiedza vachitaura kuti life yekutaka

mukati meupenyu hwako kana chiedza chasvika urwere hunotiza kana chiedza chasvika kensa inotiza kana chiedza chasvika nyoka dziri mudumbu dzinofa nezita rajesu kana chiedza chasvika bp inotama kana chiedza chasvika hiv bedzi inoparara kana chiedza chasvika Diabetes inoparara nezita raJesu, the power of light. Yes.
Rega nditaura munyika yedu yeZimbabwe, ngatizive kuti tiri chiedza. Coronavirus ngaizive kuti tiri chiedza mukontinenti neafrica coronavirus ngaizive kuti tiri chiedza mm. Hallelujah.
Amen.
You are the light of the world. Kana uri chiedza chenyika, zvaunobata ngazvive zvinoendeka. Hmm. Rega ndiende kuna Isaiah. Isaiah chapter 60. Ndinofarira verse 1 kusvikira paverse 3. Isaiah chapter 60. Isaiah chapter 60 kubva pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 3 maziso ndaapita mashoma inoti arise shine for your light has come and the glory of the lord is risen upon you

zviri kunzi rima richavhara nyika rima rakadzika richavhara vanhu shall cover the earth zvoreva kuti rima rinomirira satani zvoreva kuti padestiny yako satani ari pakurwisa kuti avhare destiny yako ari kurwisa kuti avhare maropafadzo ako ari kurwisa kuti avhare makomborero ako but ndinodeclare pazuva ranhasi kuti arise and shine for your glorious come hazvina basa ah, vanhu vangarwe neyo zvakadii arise and shine the power of light kana takaziva kuti patiri tiri chiedza chenyika tinofanira kuvhenekera munyika hakuna chimohwa nesu chakabudirira haleluya haleluya haleluya ndinofara nevhesi 5 pati yekupedzesera inoti the wealth of the gentiles shall come to you upfumi hwakatorwa huchauya kwauri unouya sei Now takaenda padzavo takabatidza light, unoona kuti nezvipembere zvinobhururuka mosquito nezvinhu unozviona zvichiuya palight ipapo chazviri kuvinga zvaona chiedza zvaona light saka zvaakuvinga light nezvimwe zviri kure unozviona zvichiuya ndo zviri kutaurwa panapa kuti pfuma yemagentles ichauya kwauri ndinodeclare pamba yemanheru ano kuti chiedza chandiri kutaura light yandiri kutaura kana iri pamusoro pako hautsvake mari asi mari inokutsvaka nezita rajesu zvinonzi the wealth of the gentles

kana tatsvaka chiedza chiedza chaamatiri upfumi hunotitevera zvatinoda zvinotitevera mota dzinokutevera mabhizinesi anokutevera utano unokutevera aitikuri antikle uri kupera kwesevhisi ino nyasa dzajehovha ngadzikutevere nezita rajesu hazvina basa pane vakakuendera kun'anga vakarovera fodya pasi vakati hakuna chaunobudisa vakati unofa uri rombe vataurire kuti ndiri chiedza chenyika the devil is a liar Vakaku- vakakuramba vachauya kwauri bhaibheri shoko ramwari zvinonzi ivo vakamurovera jesu vakamubaya paari kudzoka achimira mumakore zvinonzi meso eakamubaya vachamuona ndinodikleya pazuva ranhasi kuti vakakuramba vakakusvidza vakakusvora vachiti hakuna chaunobuditsa narimara mazuva vachazviona nemeso ndopaunonzwa dhavhidhi achitaura kuna mapisarema anoti jehovha ndiratidzei chiratidzo chakanaka kuti vavengi vangu vazvione kana vazviona vogonyadziswa the power of light ndakunamata iko zvinhu kuti mwari akurangariri
kana uri pauri uchirwara kana uchikwanisa kubata vanhu pari kurwadza bata kana wanga wadyiswa usiku wakarota uchidyiswa ndoda kuti utore roko rwako rweruboshe releft hand wobata mudumbu right hand wosimudza ndora kuti chose chavakadyiswa chibude right now ndichitaureko zvino pane zvakutoitika in the realm of spirit pane zvakutoitika munyika yomweya chese chawakadyiswa ndakuda kuti chibudeko zvino Nezita raJesu ndakutumira chiedza pauri ko zvino, ndakutumira light ko zvino, ndakutumira the power of light. Uri pauri ipapo, pane zvakunotanga kutoitika right now, pane mamovements akutoitika mudumbu right now. Kana wakuda kunzwa kurutsa, unomhanya kutoilet, pane zvakutoitika right now, right now, in the mighty name of Jesus Christ. Father, I release the anointing of the Holy Ghost. Ndinoregedzera moto, ndinoregedzera moto. Chese chaakadyiswa ngachibude nezita raJesu. Madhimoni akadyiswa akarara, ndinoakomanda nemoto. Ngaabude nezita raJesu, ngaabude nezita raJesu. Come out, come out, come out. Ndinotaura chiedza mukati memba yako.

ndinoregedzera kuzodza kunoparadza majoko uranda ndinonamatira family yekwenyu yakanzi haisimuke ndinonamatira family yekwenyu yakanzi haiite chinhu muupenyu ndinoregedzera the power of light ndinoregedzera the power of light ndinoregedzera the power of light vese vakasungwa kufamily yekwenyu ngavaregedzwe nezita rajesu ngavaregedzwe nezita rajesu ndinotaura nyasha pamwe maneri ano ndinotaura simba remweya mutsvene in the mighty name of jesus christ of nazareth in the mighty name of jesus in the mighty name of jesus resanda mahato sheka bahazekiyandarabaso ripa baba shandorobo sekebiyandarabakauta kareyandarababo shakamasendebiyendarabasha ndikutoona mwe munhu ari kuzvongonyoka ari kumanifesta pano zviri kutoitika pano zviri kutoitika pane deliverance kunotora nzvimbo right now right now rekandoshakapateki yandarabaso rapapadoshakamasondo biyandaraja pane munhu wandiri kuona wakabayiwa kuleft side kwako wakabayiwa right now

ndinotenda nyasha ndinotenda simba remweya mutsvene mazviita gwayana ramwari
ndoda kutendai panguva ino nenyasha dzamwari mwari wamasimba usakuitirei zvakanaka tisangane zvakare nesunday 10 o'clock tinge tiri zvakare pafacebook palive stream eh, afm crc kana kuti cranbon revival center hmm. ndinokufandirai mose ndinokuda mese god bless you i love you so much amen